Pa rindu endinga ensera jalai perindu tua besulu tau tekan like pa luching baru dia komen sereta komen ke manah ukai komen ke jai jao nyukong aku nyadi youtuber Iban Sarawak ke baru diatu. Siapa rindu ninga ensera jalai perindu tua besulu

Ukai Gabriel, kitai menda pemain profesional tenis ba sekula diri empu aram pansut ari kelas diatu. Di sia, Cikgu, cikgu si, cikgu sisi, dini Daniel deh? Ni Daniel deh? Terima kasih cikgu sisi, Daniel ulih aku bejalai sesama enggau nuan diatu? Daniel pen nyaut, Au, ulih meh aram tu bejalai sesama. Terima kasih Daniel. Dewan tu tutup SMK kena weh disia. Ulih aku bejalai kediri aja laban aku ke menda robot ngi bejalai rindu menda robot ti atas bejalai temija dia. Disia anang anang dia nengah aku ngasuh nuan nitih aku deh tu laban aku menda rindu ke menda arnap nuan Daniel anang ngelepas diri ari jari aku. Aku ka bekai jari nuan. Awak nuan nadai ulih lari ari aku ja udah nya baru tua meda robot jalai yang tadi. Au Lisia hang tua Daniel meda robot ke nuan tadi. Ulih nuan ngidup ke robot nya masu iya. Bejalai atas mija dia. Lebuh Daniel ngesu aku meda robot tadi. Ni sia nuan tu? Anang anak aku Daniel tua ke sama kelas ba sekula Singkih Kenoi Sibu. Cikgu Stacey madah. Udah meda pemira magang bala nembiak diatu kini. Kitai pulai ke kelas. Ni sia pah meda. Dini gai bira cikgu? Gabriel, enda pulai ke kelas dulu tadi. Anang gua cikgu. Aku agi ngiga Daniel. Nuan ngiga sapa Alicia? Anang guai. Ti ngiga aku laban nuan sayau ke aku? Nadai bisi aku sayau ke nuan, Daniel. Nama ku aku ngiga nuan? Daniel, laban tua ka pulai mansang ke kelas baru. Tugas tisi anang belaya seduai de mensia enggau de nia orang ke tuai kelia bisi cerita siapa ke belaya diatu mai jemah ila lalu jadi laki bini lalu seduai de mensia enggau de nia mensia ke kelas diatu au au cikgu aku minta ampun de nia aba belaya nuan tadi aku pun minta ampun mensia enggau nuan diatu. SMK kena wit. Gabriel, Daniel sehari tu pengada siapa? Nadai ku nemu sehari tu ari pengada siapa. Gabriel pan madah sari tu ari pengadah Lisia nemu nuan diatu. Daniel pan lalu ingat, Amai, amai iya, Gabriel, Cikgu mia, aku ngga madah semua pengajar ke bisi nyentuk ari gawai kami ka meri enggau bala nembiak bisi nyentuk ari gawai arai-arai sama tua nyebut Hoha, hoha, selamat ari gawai, ya guru gerai nyamai. Terima kasih enggau selamat pemisi ngagai pengajar. Selamat Hari Gawai ngagai Chirus Tisi selamat Chirus Tisi pun madah selamat Hari Gawai ngagai nuan sia bejimat pulai ke menua. Terima kasih Cikgu. Chirus Tisi pun sesama manusia tira sesama tuah pulai ke rumah panjai lukik au tira. Aku nganti nuan ni sia apa depa mua pagar dia. Udah ku mai biak kitu nuan ti ira bejaku aja ditu diatu. Lisia nganti aku selamat ari pengadal lisia. Terima kasih sulu. Sama lisia jimat nuan pulai ke rumah panjai. ti radik pan sama jimat pulai ke rumah panjai. Ngena na nadai aku ke ninga jaku nuan ngasuh kami jimat ba jalai dia. Nama ke udah sia lari ari aku maya aku nyebut sama ari pengeda ngagai iya tadi sama sama mih tira nganu aku se sengapa aja. Ngena nama utai tengenung nuan diatu orang orang ke menu tengenung diatu iya bisi pangan ba sekula. Nadai bisi aku tengenung pai. Anu mula kapai deh nya nemu utai ti kernel seduai ti beranak deh nya manah agi nuan ngaga pengawa sekula malam tu usak dua pulai ke menua Betong Sri Aman au ndai deh nya bisi pangan ba sekula dia ihihihi. Cuti hari gawai. Indai Daniel. Dani Daniel. Dani Daniel. Aram nurun kitai ke magang pulai ke menua Betong nih tu. Engka Daniel. Au, aku bedau mandek agi indai. Indai Daniel. Jampat agi mandi dia. Apai Daniel. Eii, lelak meh aku ninga indai nuan enggau baka ina. Baka munyi indai tu orang. Enda enda laju agi mandi sebab baka ini tuai orang tadi udah indai aku ka nurun ke kereta tu enggau bia sekali. Pai deh nya laju agi nuan ku ka tama dalam kereta. Nya enda kami tinggal kediri ba rumah dia aja. Seduai ti beranak tu enda nemu nganti nganti aku lalu ka ngan nyau ka bejalai mai kereta pen nya ne ulih nuan diatu diau aja diatu aku menung mai kereta tu. Rumah panjai betong uchup ini chup chup Daniel udah pu udah besai nuan diatu lelengau angai ini ke nuan chup. Enda meh. Indai aku lelak mai ari kena wet ngagai ga betul Sri Aman. Ti nih mayuh kereta pejalai tade. Apai de nya, uji nuan ngambi barang kitai pa dalam kereta au apai. Makai malam. Sida anti Mary pengila pulai. Kitai ke rumah panjai tu mung angkat ari Kuching ke Betong laban mayuh mai kereta neh. Semalam ake aku ka tindok lelak amai sereta ila apo laju amai Daniel tindok manto aku baru aja pulai ari mandai ni Daniel Daniel udah tindok ke bilik iya dia. Rumah panjai betung Sri Aman. Cuti goi ka ba rumah panjai maya maya deh datai deh nil sapa deh ka ba rumah panjai nama ku ni iya sepiak bilik nuan dia pama pama mai nuan sekuman deh udah besekula pekena wit minta ampun lalu nia aku tu enda tentu nemu kaban pa rumah panjai ditu ketegal nang ngelala orang deh. Nya aram aku ngasuh nuan Daniel bekelara enggau kaban aku ditu nama indu nya Mira. Mira, hai Nia sapa nama laki nya? Nia pun madah, nama laki nya Daniel ari Knaoit. Apo sigat meh iya mah Daniel nya. Daniel, nama indu tu Mira. Nama aku Daniel sama pengelala Mira. Mira pun, nama aku Mira sama pengelala Daniel. Gamal nuan sigat meh ditu ngasuh aku ke. ka ke nuan. Terima kasih endo dara bagi amai. Indai Daniel. Ulih aku betemu enggau Daniel ato nemu utai nuan ka dikerandau enggau aku. Kena mira bai nuan betemu enggau iya Daniel laban iya pekaban enggau nuan. Ai mira nama ngagai nuan dia. Lama nama nuan ka betemu enggau aku dini besekula kena wek bisi bala nembiak ke nadai apai indai. Ohh bisi ka bala aku nama apai indai nama iya ti ira. Nama aku ti ira diau enggau ini ke orang panjai aku. Mira pun meda aku pun sama baka nadai pa indai mina aku aja diau enggau ini ketegal pa indai kerja jauh negeri bisi bisi madik bukai nuan bisi aku madik bukai ni ni iya madik nuan pa indai mai madik aku agi mit enggau sida uhh Kati ulih baka nya apai indai nuan nadai nemu berunding nulok ka bai madai nuan ke mit enda tentu mai sida mai nuan sekali la. Betul aku meda. Nuan Daniel begulai enggau apai indai aku. Amai chunguru laban aku ja ti ditinggal apai indai ngasuh diau begulai enggau ini. Laban tu semina aku nadai apai indai ketegal tu enggai madahka ngagai ini. Daniel, Kasih amai nuan tu ngira. Ninga semina nuan enda nyau sinu ati aku ninga nuan sama baka kaban aku besekula enggau nuan. Sekuma apai indai aku udah kerja jauh negeri sida nadai kala pulih ke rumah panjai. Tu agi Daniel. Daniel, sapa nama apai indai nuan? Nama apai indai aku nya Harry enggau Lucy. Amai nuan mira cherita ngagai aku nama apai indai nuan nya Harry enggau Lucy. Au Daniel, legi aku madah ke ngagai apai indai apai aku. Daniel, apai nuan nya polis? Ukai, apai ku cikgu ngajar ba sekolah SMK Kenawit. Ti ne, Apai, indai tadi aku bisi berandau enggau siku indu nama iya Mira lalu becerita ngagai aku iya tu nadai pai indai ti tinga pai indai ngasuh diau begulai enggau ini perum panjai tu. Apai ne enda pen sapa nama pai indai iya di ne. Nama pai indai Mira iya nak Harry enggau Lucy. Ooh. Apai ngalai ato kaban sekula apai suba sim kieh kena sama meh sekelas enggau apai suba ni mira deh ne sepiak bilik dia bisi orang ke bilik tu nemu utai tinggal nya enda nemu orang ke tindok malam tu. Peda, Ibup Pemilia, nuan tu enggai madah pekara ke amai ngi ngagai Mira laban ibup mega enggai ngasuh Mira ketegal apai indai Sarak tauka Eri enggau Lucy lalu Sarak udah belaki bini. Ibup Pemilia, Kai nya le Eri, anang bula deh ibup. Ibup Pemilia madah, Anang anang munyi baka enda le Eri, nuan tu sida Eri mesti nang nadai ngasuh aku madah ngagai Mira.